Inze vai ila Lisu Krista hmingin chibai ka buk vek a che u. Tunlai kan hri kan hri pui leng avangin pungkhawma inkhawm khap a nih hri a a ni hri a. Chumi vang chuanin hei tiang hian rawn bawl a ngai ta mai a ni a, Engemaw zawng tak chuan a lung chhiat thlak a, biakin dar ri kan hriat lohna te pawh rei tawh a, kan pun khawm lohna te pawh rei tawh a. Tin, va chhuak vak thei hrim hrimin sorkarin engemaw chin phelh thawl pawh ni mah se, hripui a la leng a ni tih chhung rila hriatna hian min la chhuah zalen tak tak chuang lo va. Mipuite hripui len hmaa kan zalenna kan feel dan tiat kha chu tumah hian Kan la feel tak tak thei chuang lo va, chuvangin kan hun tawn mek hi a thaw pik thlak tak meuh a, chuti lai chuan he hun thaw pik thlak tak karah hian mitin inthlamuanna leh thawvenna kan zawng a ngai bawk si a, mahni theihna kawng hrang hrang kan dap a, a then chu kan en hian social media lama bikin IG lama, Instagram lama te han en ila, TikTok a lam hmang ten thawvenna kan zawng a, Then in mahni hmun hmuna exercise la in thawvenna kan zawng a, a then kan feh a, a then luia te kan kal a, a then biak ina zing lamah te chhunah te tawngtai in hun an va hmang bawk a, a then mahni cell phone khawi in sitting room leh mahni bedroom ang chiah te mungawih ngawih in En tur hmuhnawm zawk dap reng rengin hun kan hmang a, a en pawh kan en kim viau tawh mai thei a then mai mai thei a then te tan chuan chutiang khawvel chu a ni a. Chung karah chuan fellowship hrang hrang te leh kohhran hrang hrang ang te pawhin eh para church ang zawng te pawhin rawngbâwl dan a awm lawm ni tiin kan dap a. Mithiam ten an lo sawi Bible zirna college hrang hrangah te pawh an lo zir thin, an lo sawi ho tawh. Cyber church an tih heh kan hrethiam ang a, internet khawvel kaltlanga rawngbawlna ah pawh a a tul leh zual hun kan lo lut ta reng mai a. Hetiang thil em hi chu a awm thei dawn emawn le? Mipui ina ni inkhawm lova hetiang anga Cyberchurch hmanga kan inkhawm mai tur internet khawvel hmanga Praise and Worship te, Sermon te thlak a mahni in a ngaihthlak loh theih loh hun thawpik leh inkharkhip hun hi a awm thei dawn em maw ni le an tih hun kha a lo thei tlat mai. A theih dan awm chu Lalpa remruatna kaltlangin a lo theih reng mai a, chu chu Pathian ropuina he hripui kaltlang hian kan hriat theihna turin Lalpa pawhin he hripui hi min ti ral khel tur leh thawpik tur satliah ni lovin mihring remruatna chu sa remruatna pawh tluk lo ve tih Bible-ina a lo sawi ti dik tur te. Tin, mihring rilruah-ah suangtuahna tam tak a awm a, Pathian tum erawh chu a pangngai reng a ni tih Bible rilna a lo sawi te a dik zia proof-na tur atan he hripui pawh hi Pathian chung nun a zia tih lan nan, keini Kristian te leh ringlo mite khawvel thleng hian nghawng thei sela a duhawm tak zet a ni. Nikum khan Sanghnih sawm pakua a ni a, Sanghnih sawmhnih ah chuan chutiang khatiang chuan rawngbawl turin min sawm a, chumi hmunah chuan ka kal anga, chutah chuan ka han concert anga, chutah chuan ka han crusade anga, camping ka nei anga tih keimah ah pawh E, ruahman lawkna a awm, sawm lawkna te pawh a awm. Amah erawh chu chungte chu e, tun kum a lo thar a, January, February thla atanga, ni kum atanga min sawm, ah, min sawmna awm sa leh tun kum thara min rawn sawmna thar awm zawng zawng te pawh hei lockdown pawh seidana zir zelin kan hun tur awm ang chu, Kohhran hruaitute zawkin an rawn cancel ngauh ngauh ta mai. Hetiang hi khawvel history-ah hian a thleng khat a, kum za dan ah te hetiang hripui hi a leng thin a tiin ih mithiam te pawn an chhut na te pawh awm a. Tin chuti laiin June thla chhung ringawtin Mizoram-ah pawh lirvawi li lai nge nih a nghing ta a. Lali chuan hun hun hunga lir te a nghing a nghing ang a tih lai te. Tin, tram te a tla ang, indo thu thang te in hria ang, hri te leng bawk ang a han tih lai te kha tun dinhmun leh Isuan hun hun hnung a sawi te nen hian a va han in Hmeh bel dik bik em, a va han inrem bik em tih te pawhin kan sawi thei ang a. Chutiang ang khawp vel teh nuai a nih avang chuan eng nge kan mamawh kan tih chuan sum han ti dawn ila aah kan mamawh ber a ni lo ang. Sum nei chungin kan thla muang tlat lo. Kan rilru a chhi ai tho. Lar leh hmingthan han ti ila a lar leh hmingthang zawk Tunah an in awk hlum tlat. Kan Indian film star ngainat awm tak leh hma khaw eng tak pawh tunah mahni intihlumin a thang mek. Tin ralthuam neih that han ti leh ngawt ila, chu pawh dik famkim lo va ni ang e. India leh China in do tum in ngur velah pawh mahni ralthuam neih kham khawp lohna A nasa hle mai, han ngaihtuah chuan khawvela a tha ber ber nei vek a, an inngaih laiin an la thlamuanpui zo chuang lo a, lei belh tumte siam thar belh tumtein an khat tho. Lal han ti ta ni ila, a lalte rilru he hripui hian a va ti ngui em? Ram chhungah he natna hrik hmuh theih loh beihletna kawngah fail an inti tlang si a, Lalna in thla thla a ti muang pha lo. Engpawh nise chutiang zel chuan. Enge a nih leh kan mamawh tak khawvel hian tunah ti ta ni ila, thlamuanna min pe tura kan mamawh ber, min tithlamuang tura kan mamawh ber chu Pathian inpuanna dawn hi a ni. Chhungrila Pathian inpuanna dawn Thlarau Thianghlimin keimahni min rawn luah khat a, Thlarau Thianghlim in min uap a. Thlarau Thianghlim in min dinhual a ni, min veng a ni tih hi kan rilru ah hian chhungril a nung taka hriatna, feel theihna awm turin Pathian kan dawr tam, Pathian nena len dunna tha, Pathian pawlna tha kan neih a ngai a ni tih hi tunlai hian ka rilru ah a awm. Pathian thu han chhiar ila Genesis bunga chang sawmhnih pakhata Enoka chu kum sawmthum chhung zawng Pathian nen an leng dun thin a, fanu leh fapate a nei leh hlawm a. Tichuan Enoka dam chhung zawng zawng chu kum zathum sawmruk panga a ni a. Tin, Enoka chu Pathian nen an leng dun thin a, tin a awm ta lova Pathianin a la bo ta a ni. a ti a. Tin, mika ziak han chhiar leh ta ila, mika bungruk changriat thuah chuan aw mihring, tha chu a entir tawh che a ni, Lalpana phut che chu enge ni? Han ti phawt a, chuan zawhna min rawn zawt a, min chhan sak nghal a ni. Lalpana phut che chu hei hi a ni tiangin han dah tan ni ila, dik taka tih leh khawngaihna ngainat leh i Pathian nena thuhnuai rawlh taka len dun a ni lovem ni? tiin min rawn hrilhfiah ta a ni. Chu chu. A ni lovem ni? tih a tawp a, a rawn dah a, question mark a rawn dahna chhan pawh hi ni china ka hrilh, ka hrilh che kha tikhan a dik tih i hrethiam tawh em? han tihna ang te. Kal suh ka ti, ka ti reng che a ni lawm ni? han tih te. An kal tak avanga harsatna, an tawh tak avanga nuin fa an zilhauhna te angah pawh an thusawi dik zia nim nghehna a ni. dik tak a tih, khawngaihna ngainat leh i Pathian nena thuhnuai rawlh taka len dun a ni lovem ni? Pathian nena thu kan chhiarte malsawm rawh se. Pathian hnena kan tawngtai ang e. Aw Lalpa, kan Pathian, I khawngaihna avangin inpawl khawm dan kawng dang min lap ngaihtuah sak alawm thu kan sawi e. I chanchin tha kan sawina lama kan benga earphone vuah a han ngai ta te, kan bedroom hman a han ngai ta te leh a hmun hma duh kan thlang thei ta miah lo mai lai te hi, ngaihtuahna lungchhiatthlak zawk put dawn chuan a lungchhiatthlak a. Pulpit ah thawmhnaw pangai tak nen a hnawk lo thei ang ber leh felfai thei ang bera in lan in i chanchin tha kum eng emaw zat kan lo sawi tawh in chanchin tha ngaihthlak hna thawka biakinn ah pungkhawm kan lo thei tawh thin. Amah erawh chu tun dinhmun ah erawh chuan chu chu thei ta lo va. Amah erawh chu Lalpa, i awmna chu ka tan lawmna a chang thin, ka inpe ang nangmah nen chengza turin tih ang khan. Vawiinah hian Lalpa kan awmna hmun tinreng hi kan tan lawmna a chan theih nan biakinn ah min lehlin sak zel ang che. Kan thusawi turte nangin i thlarauvin ngaithlatute hnenah nungin min puan sak ang che. Lal Isua Krista hmingin ka rawn dil e. Amen. Pathianin mihringte hi mithiamte chuan an sawi thin a, rawngbâwl turin a siam lova lenpui turin a siam a ni. an ti thin a ni. Kan sawi nawn leng e, Pathianin mihringte hi rawngbâwl turin a siam lo va, lênpui turin a siam. Helai hi a ngai, a ngaihnawm ka tia tawi nain a dik mang e hi ka ti thin a ni. Levi leh Dama te a siam khan nakinah chuan chanchin ṭha hrilhin in la vâk dar anga tih thu a sawi lo va, khawvêl An chenna bik Eden huan mawi tak kha an entir a, an khawvel a nih te, an ta a nih zia te, nungcha te, thil siam zawng zawng chunga thuneitu an nih zia te hlim tak a awm a, a inkawm hlim a, leilung lo luah khat a chi inthlahpunga lo luah khat mai turin. a hrilh a, a siam thu te a sawi a, Genesis ah khan. Tin, chumi piah lamah chuan tlai ni nema a zuk pawl thin a, a zuk kawm thin a. Chutiang tur atan chuan hlim taka awm turin chhungkua khawvel hi hlim taka awm a, van hnihna, van ram kan Pathian awm tawh nasa piah lama van hnihna siama Amah pawhin a zuk pawl hlim a, chu a van hnihna siam a mipuite nen chuan a ropuina langsar leh hlimawm tak mai chu chhen tlan a a awm theihna turin van hnihna leh van mite van mi hnihna te pawhin titeh ang a siam kha a ni deuh ber mai a a lan danah chuan. Chuvang chuanin Khakha Pathianin mihringte awm dan tur leh mihringte nena An inlaichinna nih dan tur dik tak, an thawhho dan tur dik tak, mihring nih phung tur dik takah a duh ber leh a siam chhan a ni a. Bawhchhiat hnuah pawh hian chu chu Pathian hian a la duh ber a ni. Rawngbawlna aiin Pathian hian len dunna hi a ngai pawimawh zawk. Amaherawh chu keini hian len dunna inpawlna aiin rawngbawlna hi kan ngai pawimawh tlat thin a. Chuvang chuan rawngbâwl thei lova lockdown in a min an nan chiah pawh hian rawngbawltu zawng zawng te keini lam speaker zawnga evangelist zawnga khawsa kan ni emaw, soloist, gospel singer an ni emaw, Kohhran upa kan nih emaw, pastor kan nih emaw, missionary kan nih emaw, KCP hruaitu, GKP, SAYP, YD zawng zawng hruaitu kan nih emaw, inkhawmna hmuna activity kan va tih thin ang chi te, inkantawn te, fellowship te, inkhawmpui te, half year meet kan tih te, Presbytery kan tih ang chi te a thil chi hrang hrang pawl hrang hrang in a khatiang ang kan neih kha vawiin ah hian a tih theih lo va. Chutah chuan enge kan rilru a rawn lang kan tih chuan a ruk hian drugs addict te zungawl vei ten zu chak a an awm a, in tur awm si lo va mahni in an khur ang hian, a suffering kan tih ang hian rawngbawltu te pawn rawngbawlh chhuah na tur activity kan va tih thin ang kha a theih tawh lo va, va perform kha kan thei tawh lo va, chuvang chuanin a kan chhungrilah hian khawvel mite ang mai hian kan ro a, kan chhungril nun hi a chi ai ru ve tho a, thawpikna in min tlak buak ve ta tho mai ni. Chutah tak chuan thil lang chiang ta reng chu min awm tleitu hi thlarau thianghlim nge ka performance, ka activity tih hi min awm tleitu hi thlarau thianghlim nena kan inpawlna vang nge rawngbawlna ka thil va tih hian min awm tlei. Chulai tak chu kan ngaihtuah chian a pawimawh a. Chuvang chuan Zungawlveite ang maia rawngbâwl kan sa far hi lalpan a duh miah lo. Pathianin rawng nasa taka ka bâwl hi hlimna a rawn zawnna ni miah lo a, ka laka a hlim viau chhan pawh a ni chuang lo. Pathianin ka laka hlimna a rawn hmuh leh a rawn hlim viau chhan chu kan len dunna leh kan inpawl tawnna nghet leh chhungril lama inthlun zawmna hlimawm tak mai, thlamuanpui awm tak mai kan nei hi a ni. Chulai chu a pawimawh em em mai a, tunah pawh hianin leng dun thiam lo rawngbâwl thiam kan tam tawh em em mai a ni. Pathian nen a leng dun thiam lo, a rawng erawh chu bawl thiam deuh mai kan tam em em a, chutiang mi kan nih zia chu he lockdown khawvelai hian a chiang lutuk ta ni. Pathian tana thil tih thiam, Pathian ropuina tur atana ngaihtuahna pawh hmang thiam, chutiang ang chi tur ro pawh rel thlu zung zung mai, mahse Pathian nen a leng dun thiam lo. Pathian nena leng dun khat tak, Pathian nena leng dun ngai lo emaw kan lo ni thei em tih hi ngaihtuah a ngai a. Thuhriltu thenkhat ten Pathian tan i buai mah mah lo maw an tih ang deuh kha a awm theih tak tak a ni. Lalpa tana kan lo buai mah mah chuan kan buaina, kan rilru leh kan taksa pekna kha Pathian hna ah a ni a. Tichuan Pathian hna ah chuan kan va tui a. Pathian hna Kohhran kaltlang te leh Thusil Rawngbawl hna kaltlang a kan va zin chhuah na hmuna kan va thawh a khan min awm tlei ta hle mai a. A thlarau thianghlim zawk a khan min awm tlei lovin a hna a zawk khan min lo awm tlei viau thei mai a ni. Chuvang chuan kha a hna kan thawh thin dana kha hripui lengin min phalsak ta hrih lova, chulai takah chuan khatia Pathian hna va thawka hlim thin em em a kha a tlei zo ta lova, a rilru chhung ril a thawpik tlat mai engatinge ka tawng try thei hlei thei tlat lo mai te kan ti a, chham tur pawh vang khawp mai a tunlai te chu te kan ti a, a chhan chu kan tawng try chhan ah khanin He lai khaw pakhata kan va rawn bawlna tur, rawn kan va bawl tur kha kan tawngtai chhan kha a lo ni daih mai a. Thu ka hrilh tur te kha ka tawngtai chhan kha a ni a, camping kan nei tur te kha kan tawngtai chhan a ni a, kan campers te pawh kha kan tawngtai chhan an ni a. an inhlan thei lovang tih hlauten khan kan tawng try a, amaherawh chu keimah leh Pathian inkar tan nitin len dunna duhawm, inpawlna duhawm, inkawm hlimna duhawm ih rawng hi bawl thei lo pawh ni ta ni ila, he hripui lengpiah lamah pawh hianin le a len loh kar pawha natna khum emaw eng emaw Rawngbawl lova han chawlh vang vang hun te pawh kan nei khan kan rilru leh ngaihtuahna kha a ruak a ro ka ro rio kan ti mai ni. Engvang nge kan tih chuan Pathian nen len dun kan thiam lo, a rawngbawl chu kan thiam. Campers te tana tawngtai pawh kan thiam. Kan tawngtaina focus reng reng hianin kan performance, kan perform na tur, activity kan va neihna tur hmang hian kan khamit khamit tin zawn khan kan va tawngtai a, ka thinlung tin zawnin, ka ngaihtuahna tin zawnin Pathian ina Thlarau Thianglima min rawn pawl hlimna tur tin zawn hian kan tawngtai ngai lo tlat mai a, kan tawngtai thiam lo tlat mai a ni. Lalpa kar leh thawh tan zan khi mi hla te pual a ni a, Inkhawm ngai reng reng lo, biakin dar rik pawhin a ko ei zawh tawh loh mi hla, kawttler a vak mek te rawn hruai haw turin Thlarau Thianghlim in hna min thawh sak rawh kan ti a. Chuti chuan kan ruahmanna kha Thlarau Thianghlim in a min bawh zui sak turin kan tawngtai a. Keimah keimah chung ho lo hmachhawn tur leh an rawn haw veih chuan chawlo pe tura kha Thlarauah chhungril lamah chaw pek tur nei chuang si lovin rawn inkhawmte thlira ngaih tha ringawta a zan in chu a hlawkthlak ka ti hle mai a, kha bak bak kha awm thei dawn chuang em ni? tiin Thlarau Thianghlim min pawl thlamuanna leh Pathian Thlarau Thianghlim nen kan lendunna a ngaihthatna lam ai mahin mi hlate hmel rawn lang hrim hrim kha kan ngaihthat pui ve tawp mai ni. Chutiang chuan len dunna aiin rawngbawlna te, perform, a, kan performance te, kan activity te kan dah lian lutuk thin a. Pathian chuan a duh hmasak ber chu aw mihring, tha chu a hriat tir tawh che a ni lawm ni? Lalpan a duh chu eng nge ni? Dik taka tih, khawngaihna ngainat, thuhnuai rawlh, takah i Pathian nena len dun hi a ni lovem ni? a ti a ni. Chu Pathian nena len dunna a rawn ngai pawimawh hle a, Enoka chungchangah pawh khan kum zathum chhung zawng Pathian nen an leng dun a, a ti a. Kum zathum chhung zawng Pathian nena an len dunnaah khan Book of Enok han chhiar chuan thlaraua a khah dan te, vantirhkohte khawvel a hriatzia te, a Pathian in thlarau sual te chunga rau a rel dan te leh thlarau sual te khawvel pawh a hre hle mai. Amarawh chu Bible in Enoka chungchanga mihring te hnena hriat tura min duh pui ber chu thlarau lama a chansanna lam ai mahin Kum zathum chhung zawng Pathian nen an leng dun tih lai kha min rawn duhsak ber mai a, chu chu tawi tein a rawn ziak chhuak mai ni. Lendunna hi Lalpan a va pawh ngai pawimawh tak em. Fakla siamtu chuanin, Ka thinlung sual bawlhhlawh hnu kha i temple ah chan tir la, a chhungah hian aw ka Lalpa chatuanin lo cheng ang che, a ti. Keini chuan in kan car neih kan chhuang a, kan in kan chhuang a, kan ram lian leh picnic spot te kan chhuang a, kan sumdawnna lian tak te kan chhuang a, kan fate hna neih tawh zia te leh fa kan neih puitlin zia leh an sorkar hnathawh dan te leh business an ran dan te pawh kan chhuang a. Chulai zawng zawng ang chu Lalpa malsawmna in kan va puh vek a avanga Lalpa kan ti vek a, a dik pawh dik tho khat ang e. Thaw khat ange ka han tih chhan chu ei rukna, hlemhletna te avanga Pathian malsawmna piah lam hmalakna hi a awm ve si a. Chung ang chi chu kan va chhuang a, amaherawh chu kan thinlung hi chhuan tlak a ni si lo. Kan thinlung erawh chu kan chhuang lo. Kan thinlung erawh chu a temple-ah a chang lo tih kan rilruah a lang reng a, Pathian pawhin. Khang, material, nihna ropui, sum lak luhna tha, bungraw man to kha min duh pui ve e, min lawm pui ang. Marawh chu Pathian chu ka motor ah lawmna zawng a ni lo a, Pathian chu ka in lian tak leh sawta ka sak lai leh in hmun pawh chhak lamah, Ka la neih zia. Ram zau tak khutah ka lei thar, ka lei, picnic spot ka neih mek a, ka fate hnathawh lai mek a, kan thla tinsum lak luh a lawmna zawng a ni lo va, thinlung a lawmna rawn zawng Pathian a ni. Chuvang chuan he thinlung sual bawlhhlawh hnu hi Krista thisen in a silfai a, Tichuan chu silfai thinlung ruak chu Lalpa Temple a chang turin Fakhla siamtu chuan a duh thu a sawi a ni. Tichuan a nih leh Temple chu engtin nge kan hrilh fiah ang tih kha han ngaihtuah leh ta ni ila, Temple chu Lalpa nena inbiakna, lendunna, fakna in. tihna te pawh a ni thei a, e Pathian ram zawhna tur atana hmalakna hmun kha a ni a. Pathianin kan rilru leh ngaihtuahna kan thinlung a duhna chhan chu inpawl nan, len dun nan, amah chawimawina leh fakna ri lo chhuahna leh amah chawimawina rimawi tumna hmunpuiah he thinlung hi Pathian hian a duh a ni. Chu chu nih ka thinlung sual bawlhhlawh hnuk a, i temple ah chan tir la a han ti a. Temple chhunga an ṭam zuar, temple chhunga second han thing, temple chhunga vawk sa lo sat kan hmu lo khawp ang. Temple chhungah enge an tih, biakinah enge an tih kan tih chuan. Lalpa fakna ri, Pathian rilruput hmang sawi chhuahna, a lawm zawng leh lawm loh zawng sawi chhuahna, sual dona thawm, Lalpa chawimawia lamte hmel, Lalpa faka zairite thawm a rawn chhuak thin a ni. Chuvangin kan thinlungah hian ro a rel chuan kan thinlung chu chawimawina, inpawlna, hmangaihna, dikna, thatna leh fakna ri a tih kha a ni thin a ni. Chutiang anga Pathianin a duh ang thal a he thinlungah hian ro a rel a nih chuan hripui leng karah emaw, indo thuthang kan hriat karah emaw, indona karah a nih pawhin thlamuanna in, Khawvel chhiatna thleng mek leh rum thaihtu chu a hmachhawn thiam thin a ni. Tuna hian quarantine centre a awm te kan tam a, a bikin quarantine centre a awm te phei chu in rilru a hah leh zual ang tih hi ka ring a. A chhan chu thil dang vang ni lovin a pawn a awm quarantine ve lo te pawhin kan bul hnaiah quarantine centre a awm tih kan hriat pawn veng thenkhat te chuanin an lo huphurh lawk nghal mai ni. An venga awm ve lo tura tan lo lak te pawh kha an duh tawh mai ni. Chutih lai kara a quarantine a lo nih khung hran lo nih a khah. Kan bula mite thisen sample test ah Covid nineteen hri a vei tih han hriat a, ambulance ah an rawn la a, an han inpek tir lai han hmuh chuan, Chaw te kan lo ei tlang si a, kan thei neih ang ang te kha kan lo zai khawm a, kan thu kip, kan kil bial a, kan lo ei tlang tawh si a, ka thawmhnaw hi i duh leh ha rawh teh lo ti tawh si a tih kha kan ngaihtuah kual a, kan rilru ha em em a, a hah lo thei lo bawk a, chuvang chuan in inlainat awm a ni. Chutichuan In rilru khan harhna in zung a, kan rilru in harhna a zawng ta a, thlamuanna a zawng a ni. A nih leh tute nge quarantine thlamuang deuh kan ngaihtuah chhuah tak ang tih te pawh ngaihtuah ngai. Quarantine thlamuang deuh Bible a kan hriat te chu Paula leh Sila tan inah an khung hrang. Khang mite kha An rawngbawlna kalphung pangai kawtthler a thusawiite mi ina va lente, chanchin tha va hrilhte an thei lo khung an ni. Amaherawhchu lungngai indawm kun mai lovin tan inchhungah Lalpa an fakna, an quarantine centre-a Lalpa an chawi mawina chuan tan inkawngkhar, nghet leh rin tlak sorkarin tan in kawngkhar tura siam bik a an kalhna te chu Thlarau Thianghlim thil tih theihna hmangin a rawn in hawng ta tlat mai a. Tin chu mai ni loin harhna chumi zanah chuan thlengin tang vengtu ten Isua zui turin thutiam an la nghe nghe a ni. Chutiang chuan quarantine center a awm Paula leh Sila te pawhin Khungsan an nihna khawvelah anmahni inngaihtuah lungpuama an khawngaihthlak bik zia te, an thil tawrh rapthlak zia te ngaihtuah lovin, leilama thil awm en lovin chung lama thil awm an en a. Peteran tui phone a thlir chuan a pil dawn a, Isua a en chuan a thla muanga tui chunga kal leh thei mai ang khan, He hripui leng karah hian en tur dik Isua kan en a, koh tur dik Isua, intihhlimna awm chhun leh thlamuanna awm chhun Isua, thinlung thisen zam, ngaihtuahna tlanchhia zawng zawng min hnem thei, min chelh dinsak thei, hlau suh ka awmpui ang che titu Isua, Kan lendunpui, kan pawl, a chungchang kan ngaihven, a thil mak tih kan hlimpui a tul tak meuh a ni. Rawngbawl tu lar tak pakhat chuan a hming Barnabas Nam chuan ti hian tan ina a awm chungchang thu a sawi a, Mi hian Bible a chhiar thin avanga Isua nena leng dun tur ni se, kei chuan Kei chu Isuan min kalsan tawh ang. Mi hi Biakina a inkhawm ṭhin avanga Pathianin a pawl ṭhin a nih chuan kei chu min pawl ve ngai lo vang. A chhan chu kum sawm panga chhung lung inah ka tang a, Biak in a awm lova, Bible chhiar tur a awm hek lova. Mahse amah chu ka chhungah hian a awm a, ka awmna apiang hi Biakina a chan tir a. Hallelujah! A va ropui em? Ka chhungrilah thu a sawi a, amah nen chuan nung takin kan inpawl thin a ni, a ti a ni. A va ropui em tiraw? Vawiinah pawh hian he sermon lo entu zawng zawng te hian i awmna chu ka tan lawmna a chang thin. Ka thinlung sual bawlhhlawh hnu kha i temple ah chan tir la, a chhungah hian aw ka Lalpa chatu an in lo cheng ang che tiin, tihṭhaia kan awmna khawvela Isua Krista thlamuanna duhawm tak kan chan theih nan Lalpa nena len dunna Tun hunah hian kan neih a tul tak meuh a, tun hun tluka Pathian nena len dunna tha neih hun leh len dun kan zir a tul zia leh len dun dan kan practice leh Pathian nena kan inkar kan sawh ngheh sauh sauhna hun tul hi a awm lovang tih theih khawp a ni. Chuvangin rawngbâwl a vâk chhuaka thuhrila Mahni bialte fanga missionary ten an ring thar siam tum an veh lai rilru no tan lai mek quaran lockdown avanga kan tih theih tak lo te pawh Lalpa khawngaihna avangin chhunzawm huna awm ang. Chung mite tan chuan tawngtai thlah chuang si lovin kan Kohhran kalphung ina kan thil tih laklawh lai, kan kohhranin a hma kan lak laklawh lai te tana kan tih chhunzawm theih nan ra tawng try thulh chuang si lovin a pawimawh ber vawiin a kan sermon a kan uar ber. Pathian hian rawngbâwl turin a siam lo che, len pui turin a siam che tih hi thupuiah nei ila, kan rawngbâwlna te chu tirhkoh pawla an chûng chu tih thulh chuang si lovin a tih ang khan khalam sawi nepna lam a ni lo. performance leh activity hi kan dah lian lutuk a, keimahni leh Lalpa inkar kan dah lian lo thin a. Kan performance tih theih loh hun a thleng a, khawvel mite tiatin kan thla a phang ve ngawt mai hi a tlawm lak thlak lutuk tih lai hi ka rawn uar duh a ni. Chuvangin nang leh kei Lalpa nena Pathian nena leng dun thin hi keini tan tunun hi Faisa ringa thla muanga pi leh pute pialral an lo sawi khawvel kha Lal Isua Krista nen faisa ringa kan chenu hun hlimthla te pawha a nge a ti thei tur khawpa chhungril a lawmna nena he hripui hi hmachhawn thei turin kan rilruah ngaihtuahna thar siam ila Lalpa lam hawi ila Lalpa chanchin ngaihvelin Bible chhiar ila, sermon YouTube-a mite ngaihthlak pahin mu ila, tin Praise and Worship sap ho emaw, vai ho an nih emaw, khawchhak an nih emaw, mizo an nih emaw, a an neih hil song kan tih ang chi type te, worship song te ngaithla in mahnite pawh in meditate ila, meditation te ti tha ila. worship te nei tha ila, tichuanin a kan ngaihtuahna information kan dawn hrilh hriatna keimahni thinlung kan zuk hrilh hriat a kha chutiang chu ka hmu asin kan tih, chutiang chu ka ngaithla asin tih kan thinlung kan zuk hrilh reng reng a kha. Lalpa chungchang Calvary kan lunglenna thu zuk hrilh thin ila, chu information dik kan dawn chuan Thlarau Thianghlim leh a chanchin Pathian hnathawh leh Pathian inah kan tana hma min laksak dan te min hrilhfiah ang a. Pathian hian he hripui leng karah hian engtin nge tih Mosian, nang kan hnenah i awm hi, khawvel mite nena kan danglamna awm chhun a ni si a, a tih ang khan, he hripui leng kara khawvel mite nena kan danglamna awm chhun chu Pathian nena hripui kara leng dun, nun thlamuang kan nei hi a ni tih khawvel hnenah hrilh hre turin ṭan i la thar ang u. Lalpana thu kan zavai tan malsawm rawh se. Amen.